Ladies should easily be broken. That's their nature. That's their nature. You must actually love a woman when she's always broken.
Do you know kuti vhesi riya rinonzi vana vangu vaparara nekushaya zivo rine it carries so much weight in it zvekuti ukasanyatsoriteereresa nesimba unogona kutooneka kuti unogona kutozorealiza kuti ndiwe mumwe wevana vaitaurwa namwari kunzi vana vangu vaparara nekushaya zivo so i've realized kuti a lot of people who have strength in these spiritual things vakapiwa ivo uh, simba reku ta intim, ma intim tinovati chii vanhu vanoita in between the physical spirit and the spiritual spirit vane rimwe simba ravanotishandisira vane kumwe kungwara kwavanotishandisira kwokuti at the end of the day ukasazvicherechedza unogona kutopedzisira wanyura when i say spiritual i mean even kuatr kuchristianity kuchii kwese vanhu vanenge vane advantage yekunzi ndivo maporofita kana kuti ndivo vanogona kutisvitsira vane rimwe simba ravanotishandisira rekuti kupera kwezuva tikasazvicherechedza kana kuti tikasazviona tinotoona kuti aiwa tisu vamwe vaya vaitaurwa kuti vana vangu vaparara nekuda kwekushaya ruzivo so you guys today i'm here with a video of this prophet muporofita mupostori akaposta vhidhiyo achiita sekuti aita munana wekugamuchira mbiya nesimba ramwari while this he was using ai and a lot of people were didn't realize it until razopostwa kuzim celebs kuti haa hai aa you a ko waitoshandisira vanhu ai meaning kuti zvamunenge muchiita zvinenge zvisina umwari mukati so before i start talking a lot i want you guys to watch this video and then tozonyatsotaura about minana iri kuitwa minana so ndinoda kuti munyatsotarisa guys zvakaita madzibaba ava use the ai kuti vaite sekuti munhu asumudza mbiya iyo neminana yobva yauya mumaoko so imagine youare someone from uzumba marambo mapfungwe the you don't know ai watobheliva kuti i madzibaba vane simba vanoita minana iyoyo have you seen combi yapfuura apa yapfuura nereverse isusu vane zinodhoma manje tinobva tatoona kuti ichi iai yakashandiswa kubhilivhisa chi vanhu so there's this other lady akambouya akaapproacha aka kumba kwedu akabva approacha zvikanzi e, ndine nhau yandandauya nayo chichichi and she was talking to my mom Ndine nhau yandaa ndauya nayo eh, ndiri kudawo family family yevanhu kana 5 kana 6 yandinopa ma50 dollars 50 dollars 50 dollars monyepedzera kuita sesort of like family yevanhu handiti inenge iri pana sekuru sekuru vanenge vachinzi ndo vakaromba sekuru nevana vasikana nevana vakomana vanenge vachiti taneta nekuromba kwasekuru chichichichi ndobva ndatoshokekana guys i was shocked literally we were shocked tese vanhu vanga vari papo takatoshokekana because this was a friend of my moms anga atopindawo anga atopindawo mudhiri iroro so anga auya kuzoaproacha mama kuti havasi kuda here tatoshokekana kuti ha ah, zvinhu zvakadai wo zviri kutoitika guys vanhu vachinyeperwa hmm? zvinorwadza how people we, we are being food tichiti haa rega tiende kuna madzibaba nhingi madzibaba nhingi vaporesa vanhu vanhu vakatofamba netsuka dzavo hataona mhuri yauya yanga yakaromba ndo zvinonzi ngatisateerai minana guys ngatiteerei shoko ramwari ini i always tell people kuti inini i love me a church inoverenga bible because the bible opens your knowledge inokupa imwe zivo yanga usina at the end of the day Don't be in a church yekuti haiverenge bible inokota mavhesi avari kuda ivo. Be in a church yekuti each and every verse in the bible matters to you inotaura newe because have you ever noticed kuti if you read the bible in the spirit the more you open even mavhesi akambotaurwa kumashure une kumwe kuzarurirwa kwaunoita kwakasiyana nekuzarurirwa kwakamboita uchiverenga kumashure thats the spirit of the lord if you read the bible by yourself you understand kuti unokwanisa kutoona wega even if uh, shoko ramwari po anotaura kuti ngativavarirei zvipo zvekuprofita hazvina kumbotaura kunzi nhingi ndiye achaprofita there is the gift of prophecy inopiwa munhu wese Unokwanisei wega kutozarurirwa naMwari kuti eh, izvi zviri kuitika apa hazvisi zvaMwari, hazvinei nechiporofita chaMwari. So at the end of the day i feel like chimwe chinhu chinoita kuti tinyeperwe kana kuti vanhu vatore advantage yekuda kwedu nekuda kweminanaka inyaya yekushaya kuziva nematambudziko futi matambudziko ndo anotipa kuti tizenge ta, ta, Ta- ta- tabatani- tazvi- tabatanidzirwa munyatwa dzakaitwa seidzi dzekunyeperwa dzekuti we are vulnerable at the end of the day tinopedzisira takungoti kwese chero kwataenda chero taenda uko taenda uko taenda uko because we are seeking for a place of solution tiri kutsvaga kune ruzivo tiri kutsvaga kunobatsirwa vamwe vacho vanogona kutokubetsera shuwa but the source of power that they use it's not the power of god because pane munhu i remember pane munhu andaimboita nharo naye achiti uh, it was sort of like kadebate keshoko handiti achiti iye they don't believe in jesus christ uh, vanobhilivha mune anything that can heal them hanzi mm, n'anga ikakuporesa handiti inenge yatadza here n'anga ikabetsera nherera ikabetsera shirikadzi n'anga ikabetsera munhu ari kurwara kana kuti munhu arumwa nenyoka inenge yatadza here kana kuti yatoita zvinhu zviri in god's will and i was like do you know kuti nhau yauri kutaura yakafanana nekuti mbavha ikaba ichida kuendesa kubhadharira mwana school fees inganzi yaba here at the end of the day aba do we have to justify the fact that yekuti aba ee eh, aba hake achida kubhadhira school fees but aba n'anga ikabetsera ee eh, yabetsera but the source of power is it god's power or is their power which is coming from hameno ivo ndo vanoziva mwari wavo vanonamata because if you serve the lord jesus christ you don't use any source of power unless if it comes through the holy spirit and jesus christ and the lord our savior saka if you are using some sort of power isinei nechekuita neumwari kuchristianity te tichitoti uri kuba because hausi kushandisa source of power yatinoshandisa kwedu you understand so kumwe kutsvaga kubatsirwa ehe tichiti tiri kutsvaga vanobatsira but hatizozivi kuti Source of power yavo iri kubva papi? Vari kutora simba ravo kubva papi? Ndo pane nyaya at the end of the day. Zvimwe zvese ehe zvine basa but source of power bhozi kune vanhu vanogona kutounganirwa achinzi anobatsira zvekuti ari kukubatsira but simba racho riri kubva papi because ihave seen uh, a lot of people vanotestifya If you watch YouTube a lot, you can see maprophets anotoiswa ekuti inini ndaigona kutoporesa munhu musoro ndobvisa kutemwa nemusoro ndoisa makumbo so that mangwana anodzoka so you're like hey ndabatsirwa madzibaba ava ndairwara nemusoro at the end of the day uchadzokera futi kwavari une imwe problem so can you see kuti it's a cycle that you'll be putting yourself in ini i believe in the strength of just kneeling down and talking to God by yourself. Iwe wega you have the power of speaking to God directly uchikumbira Mwari uchinamata kuna Mwari wega usina kumwe kubatsirwa kwawaita ehe kubatsirwa prophets are there to give us direction kuti maprofits akafanana nearo iya inokuratidza kuti nyabhira e, e, banket thats ndo maprofita because sometimes maybe youare praying for a job but mwari vari kuti izvi neizvi imbonamatira chakati saka muprofita anokwanisa kukuudza kuti ah izvezvi izvi dai mambobata munamato muchinamatira nezvakati you see kuti they are just directions vanogona kutokuudza kuti ah izvezvi izvi ndaona munogona kusangana netsaona saka imbonamatai makatarisana nenhau iyoyo you see kuti vangori maaros anongotipa direction but the work is in you iwewe ndiwe une basa hombe rekuzvinamatira as a person thank you so much guys for watching make sure you like comment and subscribe vane zvekuwedzera zvekutapudza zvekunditsanangurira zvekutaura taurai mucomment section totaura tese inini i always make sure to reply each and everyone anokomenta mucomment section Thank you so much, guys, for watching, like, comment, and subscribe. Shout out to Stanley. Shout out to uh, Africa Rebirth. Pane channel inokomenta sterek inonzi africa rebirth if i'm not mistaken endaiwo kuchannel kake monosubscribe he has a channel inoitawo nezvemaprophecies nezvechichi zvenyika izvozvi izvi saka endai kuchannel kwake monosubscribe shout out to stanley stanley guys ndoda kupota ndichiita mashoutout evanhu vese vanokomenda strek pachannel pangu number one ndina stanley stanley iyeye he makes sure kuti he comments each and every video nyangwe dai anga asipo paanodzoka paanoona mavhideos anotokomenta chete hatadzi so shout out to stanley shout out to vanhu vese vanomeka shuwa kuti vanokomenta ndichapota ndichiita mashout out vane machannels ndokuitirai mashout out so that vanhu vanouya kumachannels enyu also vachisubscribe bye